Aa mwanche omorigereria, nigo tore ase enyagitari ya hema ime y'omochie o Kisii. Egento giatoretire aiga, you remember engaki Azimio yabwate amaandamano Kenya engima, Kisii County njasoete ase emap yogokora amaandamano ayio arenge engaging between police na Abaandamanaji, kagerete mwaroche ase ebiombo bi'okoraria, ng'a abanto mbare baagetwe amasasi batarenge ase amaandamano, maybe bare ekero kende barenge chiobisi, amasasi agaeta chitirisa akabakuna, abande bakairwa Kisii Teaching and Referral Hospital, abwo bwino ng'a omogavana o Kisii County Simbarati nakiriete bill yabo, lakini ase eng'encho omoburukano orenge Kisii iga ne chitiagaasi chiarenge chinyinge. Mbare baagetwe amasasi batare konyara goaccess KTRH ase engencho ye chi jam na ebinto binde, bakaminyokigwa gocha iga ase Nyagetari ya Hema. Nimbwate omong'ina oyomo aye iga, oberera Nyagetari as we speak obwenire, lakini rende ebill yamobereire egasi goakana. Last Monday igo ngotebiwa ebill yarenge 108,000. Lakini kera rituko ngose ebinywa getarie ero negenderete koba ekebili na komorwaria. So as we speak bono iga, iga agoteba ng'a ebili gere 133,000 echi nachi chimoborete, agende ka achie gokonya abana, nomong'ina obwate abana, naende nere bread winner ase enka yaye, ntagete emoe ribaga atuerese ng'a ninki kiabete and from korwa abwo tomanye korora ng'a ng'aki togokora. Mbuya ore baba. Mbuya.

Inche bono goikera iga epati eye mbwate oboremo, naende ninche nare korigeria abana baane bono ebaumiete. Abana mbare nkobwate? Abana nsaba nonya na esukuru mbabwate matemba, yaya.
Omonene nere emiaka ere ngabwate? Omonene emiaka oyebikire thirty iga. Thirty iga? Iga abande mboro bare chisukuru bado? Ee, naro orore kosia obonyagitari, bono iga akwamete isiko ase engencho besa inche engo takoeti motemo na moroberi.
Naye okomorigeria kera egento. Ninche ekeborwa kiane nkore, nsoke ng'ende egepanda kiane nyore obosibingi nabo akoragera, ise ndimo iga akonyora ebibarua kiane. Bono ase aya ninche barigereretie. Apart from NHIF naende gasi ki okora? Ee, yogo, NHIF kwansa gasi ki kware okora ororo? Nare okore ekebarua kiane ime bang'akana, nairana naenda kobungwa ekebanda kiane. Kera rituko?

Inche ebeire elifu mia moja sarasini na tatu. Rero buna togokwana iga rero rero iga. Rero iga ere. Aa.
Mm.
Irenga gwakanire bono. Tindanyora nyora ne siringi. Mm. Buna nakwamete ngacha nonya ne ebinto natigete bie gepande abana batumire batigeire bono kwangaika. Mm. Mm.
Bono abana buna kwamenyire gitari iga abana nobamenyete boka. Mm. Pole, abanto mbare bakorigereretie abange aiga including maybe omogavana o Kisii County, omosenator, omogimeni rep, ababunge ba Gusii, Mcs Machogu, na Abagusii bande abange, inki oroche orabatebe? Bono inche egento nkobasaba, obokonyi barandore maiga timbwati gwara mbere gwara nyuma bandusie ime aa, naende nare maire bono timanyeti ng'a naki ngochia gokonya abana bane. Bono barase amabera abo, barare naki barankonye.
Okogwena kore okwagwenire? Okogwena nagwenire lakini rende bono obosongo obo bwe risasi mbonchandete okoba gake lakini nkori bobe. Nabo gokonya konyegera iga tu. Nkobwate ore kende okoba goku. Nkorabwata buya gento. But rende abanyagitari batebire nabo gosoka ogende ka ochie kona ko maybe konywa amariogo ande korwa oro. Ee barabwo bang'itabeire ng'ende nka nchie konya konywa amariogo.
Wow, mancho morigereria omong'ina oyi nere bweka okwamete nyagitari as we speak, tinkagereti gose naende morwaire onde narwakire risasi ora igema, abarende ngosoka tore tokwane na administration etwerese in case naende onde kare ororo lakini knowledge yane koreng'ana na enchera naboririe na oyo bweka nere otigarete nyagitari. naende tari koandama narenge, tari paara arenge, tari magena are koruta, one omonto obogete korwa obwaye buya ake mambia, akaroseria abana baye endagera agasoka, agachia emeremo. Moinyorete chibuilding chire chiagetwe amasasi bosa onga aya ande are goetera chitirisa, na abana mbare baagetwe barenge chiobisi gete iga, amasasi akabaikera so na oyo nere is one of them oyoikeretwe rikamoaka. naende goeta agoteba ng'a riamoremairi to some point, naende maybe obogima bwaye mbori gochia korora nabuna bwarenge. Lakini togosaba ng'a abagusi baminto ntobwaterane, erinde erio torore enchera arasoke korwa Nyagitari, agende achie korora abana baye bakare boka, abande bakare chisukuru egwete, abande batigire chisukuru. Tagete toratirimboka inse tokwane na administration etoe more information korwa abwo omanye kobatebia ninki gekobwatia. Amo manchwa omorigereria nigo tore obisi y'omoadmin bwe Nyagitari ya Hema Level Five Hospital Ase Gladys yare ward buna achikire kobaeresa, Ntagete atotebie koreng'ana ne records chia Nyagitari Gladys ebiri abwate nirenga as of today rero buna togokwana iga buna tokogenda embe ekiagera omanyete ekona gokina kera rituko but rero buna tokoenda ase embeo Ntagete atotebie amarieta aye naende rende atuerese ng'a Naki Gladys agenderete, neberi yaye ne chibesa erenka karibu sana bwana admin. Mbuya mono sana omuraria, inche amarieta ane Nguruk John Kennedy Kobira, omo administrator bwe nyagitari ya Hema level five hospital in Kisii town. Omorwaire oyo iga twakwanire iga aretetwe iga iga after anyorire injury ye risasi engaki ya maandamano aria achagete the first maandamano I think it was on a Friday yarenge. Korwa erio obe rireega iga tokamogorera amatibabu aria atakeire korwa erio korwa erio obwenire, lakini bono nigo epiri yaye goika buna togokwana iga omoraria iga ere 133,280. Igo ndero ogokimambia naende nabo okonyora yamentire na around 3,500 shillings.

Oro torochire aro naende yaikire 133, bono information ntebetie basani bande 108 nigo yaikire 133 but want to plead ne nyagitari chibesa chigocha chire 133 mobasa go mobasa gobaseri. Aah oboraria ntori banto babe ekero tokorwa obobweni ase nyagitari yaito Eeh. Kiboraki mambia, esaulira ero boni chinse chiga chiabere saa kumi na moja. Kiboraki mambia. Moche na 1:33, Nabo togosibora omorweri. Ogeicha amo ase gotiga eetanisa ase tamambia, omaunto amagochote na riria mwabeka ase amatangaso, igo yarenge 1:33. Tiga tobae riweri korwa bono baka maambia saa sita, tementa iga goetanisa saa sita then it will it will accumulate buna ere kawaida ye. yogogwenia ase nyagetari ende yonsi. Okay twabekire number yaye ya mpesa maybe nere gochakera bono we don't know how much she will be receiving maybe ekero bwakire mambia atete ng'a yao nanyorire ebesa egete iga torore ng'aki togokora. Mbuya mono omuraria, naende erabe buya sana ekero okomanyia abanto baito ekero abanto bacherereirwe buna abwo. For example, omong'ina oyo iga aumie tata abwate.

Kero kende nabo arakwe nabanto chinkoro goika bono iga buna twabeka evideo mpaka mambia onyore ng'a obokonyi bwatokire korwa nyagetari yaye amahospital, Omoretani Ngoruko Rogers, Gichana, Nyasaye oyo.